Helo Mister Mathias yn fan hyn, a shwt i chi? Ydych chi'n gwybod pwy yw'r person 'na lan fan'na? Ydych chi? Billy Mitchell. Nawr, Billy Mitchell, yw, mae'n enwog iawn yn y byd uh, gemau, achos mae gyda fe'n llawer iawn o high scores. Nawr, dyma fe yn yr ffilm King of Cong, Cong, Fistful of Quarters, ac uh, bydd yr, yr cysylltiad, y dolen i'r ffilm hyn, achos mae fe ar gael ar YouTube, um, o dan y fideo yma. Ond dyma beth sy'n eitha diddorol. Um, mae Billy Mitchell, fi'n cofio gweld y, y, y ffilm yma a dwlu ar y ffilm yma. Mae'n jyst yn sôn am yr hen game consoles. O'n i'n arfer chwarae amser yn uh, yn amser cino yn y chip shop yn Aberaeron. Ac uh, mae'n dod nôl â lot o atgofion. Nawr, dyma beth sy'n eitha diddorol amdano hwn. Os dwi i yn mynd lan fan hyn, rhai blynyddoedd nôl, o'n i'n edrych ar Cartoon uh, Network ac uh, un o fy hoff cartoons i ar Cartoon Network yw y Redicular Show. A dwi'n dwlu ar y regular show, ac dwi heb gweld e nawr am flynyddoedd. Ond yy dwi'n cofio yn yr cyf- yy yr cyfres, o cyfrol hyn de, yym oedd High Score a bod ti'n chwarae gemau cyfrifiadur. Ac yn yr ffilm hyn, daeth yym... Daeth Billy Mitchell mewn iddo. Y cymeriad tebyg iawn i Billy Mitchell, ac uh, chi'n gallu gweld e fan hyn, a chi'n gallu gweld e. Ac uh, o'n nhw wedi dangos Billy Mitchell yn y fideo, ac fi'n mynd jyst clico fan hyn nawr, gallwch chi gweld e. Chi'n gallu gweld yr, mae fe yn y fideo fyna fan hyn, yn y regular show. Ac yy be wnaeth Billy Mitchell oedd mynd â nhw i'r llys ocê a wedyn yy trio cael arian achos defamation achos dyw... oedd e'n trial dweud oedd e ddim yn edrych fel hyn ond yy... Ie, chimod, dw- dwi'n dwli ar y foda- dwi'n dwli ar y ffilm hyn. So, os y'ch chi isie gwylio ffilm am darn o yy gemau cyfrifiadur, yy King of Kong, King of Kong, ma' fe'n absolutely grêt. Yym a fyddech tade a falle eich mame chi'n hoffi fe hefyd. Yym. Ie, so ma'r cysylltiad lawr fan'na, ac os chi'n gallu gweld, yy os fi'n gallu fydda i'n rhoi lawr yr yr yr eglwys siwhd hefyd, yy achos fe- byddwch chi'n dwli ar hwn, achos ma' hwn yn yy yn wych hefyd. A pwy sy'n gwylio? Pwy sy'n gwylio Cartoon Network? Fi'n dwli ar hwn, fi'n dwli arno fe. Ocê. ok. Bydd cysylltiad ar y gwaelod fyna. O'n i jyst eisiau gwneud hwnna, jyst so fi'n gallu cofio fe. A wedyn, yn y dyfodol, gallai dod nôl, edrych ar y fideo hyn, a wedyn gallai gallai edrych ar y ffilm unwaith eto. Ceisiai ffeindio yr cyfres yr Eglwys o um, high score, ble mae hwn yn ymddangos mewn hefyd. So, hwyl, cofiwch dilyn, cofiwch gwasgu um, hoffi, rhannwch hwn. Os mae rhywun yn hoffi uh, games, arcade games, uh, rhannwch hwn gyda nhw. Fydden nhw'n dwlu arno fe. So, hwyl am nawr.